اسلام علیکم دوستو یکم جنوری ڈو ہزار وی کوں سوشل میڈیا تے جلے اے خبر وائرل تھی جو سرائیکی زبان و ادب دا تابندہ ستارہ عظیم سرائیکی ادیب سئیں طاہر تونسوی ایں جگ جہان توں جھوک لڈا گن۔ تاں اساں وی سرائیکی وسوں سمیت ݙاڈھے ارمانی تھیوسوں۔ سرائیکی وسیب دے ݙو عظیم ادیباں توں اساں ڈاکٹر طاہر تونسوی سئیں دے حوالے نال ڳالھ مہاڑ کیتی ہے آؤ سݨدے ہیں او کیا۔ دوستو اساݙے نال موجود ہن گورنمنٹ ایس سی کالج شعبہ سرائیکی دے صدر پی ایچ ڈی سکالر سئیں اسسٹنٹ پروفیسر عصمت اللہ شاہ سئیں عصمت اللہ شاہ سئیں تساں اساکوں ڈاکٹر طاہر تونسوی سئیں دے بارے کجھ ݙسو۔ جی
سارے واسطے اے ڈو ہزار انی دا سال جتھاں سرائیکی ادب واسطے ڈھیر ساریاں نویاں کتاباں ڈے گے ساکوں نواں کم ساڈے سامنے آئے اتھاں وینے وینے ساکوں ہک ڈکھ ہی ڈے گے سرائیکی وسیب کوں ڈاکٹر طاہر تونسوی ہوراں ڈو ہزار انوی دے آخری ڈینہہ اللہ کوں پیارے تھی گن جھوک لڈا گن ڈاکٹر طاہر توسوی ہک وڈا ناں ہئی سرائیکی زبان تے ادب دے حوالے نال، میں سرائیکی زبان تے ادب دے طالب علم دی حیثیت نال انہاں کوں ہمیشاں آئیڈیالائز کیتے اور ہناں دیاں کتاباں پڑھ کے ای اساں ات تک پجے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر توسوی دی شخصیت دے کئی پہلو ہن۔ بطور نقاد انہاں دا اگر کم ݙکھیجے تاں سرائیکی ادب ریت تے روایت اور سرائیکی مزاحمتی شاعری دے حوالے نال انہاں دا جیڑھا کم ہے او بڑا شاندار کم ہے۔ سرائیکی ادب ریت تے روایت انہاں دی جیڑھی کتاب ہے او ساݙے سرائیکی زبان تے ادب دے طالب علماں واسطے خاص طور تے ایم اے سرائیکی، ایم فل سرائیکی اور پی ایچ ڈی سرائیکی دے سٹوڈنٹس واسطے حوالے دی کتاب رہی ہے۔ ایویں مزاحمتی شاعری دے حوالے نال وی سب توں پہلا کم ڈاکٹر طاہر تونسی ہوراں دا سامݨے آیا۔ انہاں دنیا کوں ݙکھایا کہ سرائیکی اچ مزاحمتی شاعری کیڑھے انداز نال تھیندی پئی ہے، ساݙا شاعر کیا سوچیندا کھڑے اور کیا لکھدا کھڑے اور ایہ وی انہاں ݙسیا کہ ساݙا اڄ دا سرائیکی شاعر اتنا سجھا کے کہ او وقت دے تقاضیاں کوں سمجھدے ہوئیں ہک ہک چیز کوں ریکارڈ تے گھدی آندے۔ ایں توں علاوہ ݙوجھا انہاں دا کم بطور محقق ہئی۔ انہاں تحقیق دے حوالے نال بڑا شاندار کم کیتے۔ ہݨ اساں انہاں دے تریجھے کم دے حوالے نال ڳالھ کروں تاں تریجھا جیڑھا انہاں دا سرائیکی زبان تے ادب دے احسان ہے او ہے سرائیکی ادبی بورڈ دے تحت انہاں دا اشاعتی کم سرائیکی ادبی بورڈ دے او چیئرمین وی رہے ہن یعنی صدر وی رہے ہن اور جنرل سیکرٹری وی رہے ہن مختلف اوقات دے وچ اور ایں ادارے دے تحت انہاں گورنمنٹ کنوں کچھ پیسے گھن کے کچھ دوست احباب کنوں ایڈو ایڈو پٹ سپٹ کر کے انہاں ڈھیر ساریاں کتاباں چھپوائن خاص طور تے جیڑھیاں ساڈیاں پرانیاں تاریخی اور نایاب کتاباں ہن انہاں کوں ری پرنٹ کروایا انہاں دوبارہ چھاپے ایویں اساں ڈیدھے ہیں کہ جیڑھا انگریزاں دا کم ہئی ساری سرائیکی زبان واسطے جارج گریریسن ہن اوبرائن دا کم ہئی کرسٹوفر شیکل دا کم ہئی اے سارا کم ایہو جیہاں ہئی جیکوں چھاپن دی لوڑ ہئی اور اے کم انہاں شوکت مغل دے نال رل کے بڑے سوہنے انداز نال کیتے اور میں سمجھداں کہ سرائیکی زبان تے ادب واسطے اے وی انہاں دا ایہو جیہاں کم ہے جیڑھا ماون دا کینی۔ بطور انسان انتہائی اچھے انسان ہن۔ سرائیکی ادب دے طالب علم دی حیثیت نال جڈݨ وی کہیں سکالر کوں انہاں دی خدمات دی لوڑ پئی اے انہاں ہمیشہ کھلے دل نال کھلیاں ٻاہیں نال بسم اللہ آکھیے اور او انہاں ہر ممکن تعاون کیتے۔ میں ایم فل دے دوران انہاں کوں ملدا رہ گیاں ہم اور انہاں ہر موقع تے ہر مشکل ویلے میڈے نال تعاون کیتا ہئی میڈی مدد کیتی ہئی۔ او ساڈے ایہو جہیں بزرگ ہن۔ جنہاں دے دروازے ہر کہیں واسطے کھلے ہوئے ہن اور سرائیکی واسطے تاں انہاں سمجھو اپنے آپ کوں وقف کیتا ہویا ہئی۔ دنیا جہان اچ انہاں سرائیکی زبان ادب دی جنگ لڑی ہے۔ سرائیکی زبان کوں الگ زبان منواوݨ دے حوالے نال بھانویں ڳالھ ہووے، بھانویں کتاباں دے چھپواوݨ دے حوالے نال ڳالھ ہووے، فریدیات دے حوالے نال جیویں میں ڳالھ کیتی ہے تاں ایہ او شاندار کم ہن، جیڑھے میں سمجھداں کہ ساڈے واسطے مشعل راہ ہن اور ساڈی دعا ہے کہ اللہ کرے اساں وی ایویں طاہر تونسی دے نقش قدم تے ٹردے ہوئے اپنی ماء بولی دی خدمت کروں، سرائیکی زبان ادب دے ودھارے واسطے کم کروں۔ اچھا مرشد اے ڈسو تساں کل جنازے تے وی گئے ہاوے تے سرائیکی وسیب دی نمائندگی کتنی ہئی؟ ہاں بخاری صاحب بڑا افسوس تھے میکوں کل اتھاں ڈیکھ کے کہ ایڈا وڈا ناں سرائیکی زبان تے ادب دے حوالے نال اور انہاں دا جنازہ ملتان دے وچ ہئی جتھاں انہاں اپݨی ساری زندگی گزاری ہے ملتان دے وچ او مختلف انتظامی عہدیاں دے اتے وی فائز رہ گن اور زبان تے ادب دے حوالے نال انہاں دا کم بڑا اݨ مل ہے۔ لیکن میکوں بڑا افسوس تھئے جیڑھلے اتھاں اساں گئے ہیں بہاولپور اچوں ڈاکٹر صفدر بخاری صاحب چونکہ انہاں دے شاگرد ہن او انہاں دی نگرانی انہاں کم کیتا ہئی پی ایچ ڈی دا تے او ڈاکٹر صفدر شاہ صاحب تے میں اتھوں بہاولپوروں گئے ہیں پورے بہاولپور ڈویژن دے وچوں میکوں کوئی بیا ادبی ایہو جیاں بندہ ایہو جی شخصیت نظر نی آئی جیڑھے اتھاں جنازے اچ ایویں ملتان دے وچ جنازہ ہئی ایمرسن کالج وچ ملتان دے وی لوک بہوں گھٹ ہن۔ یعنی میکوں جیڑھے لوک نظر آئن او ایویں اساں انگلی دے گن سکدے ہیں ایویں ڈیرہ غازی خان ڈویژن وچوں بہوں گھٹ لوک ہن بلکہ نہ ہوون دے برابر ہن ہاں کوٹ مٹھڑ شریف وچوں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ دے سجادہ نشین سائیں معین المحبوب کورجہ سائیں دے ولی عہد سائیں راول محبوب سائیں ہن لیکن بیا میکوں کوئی بندہ نظر نی آیا اور بڑی افسوس دی گال اے ساڈے بے حسی ہے کہ اساں اپنی ادبی شخصیات کوں ہن تعزیتی ریفرنس وی تھیسن میں کلوکا ڈیدا کھڑاں فیس بک دے اتے سوشل میڈیا دے اتے بڑا خراج تحسین پیش تھیندا پے لیکن کم از کم اساں ہک اپنے بزرگ کوں ہک فوت تھیون آلے بندے کوں تاں مطلب اساں آنر ڈیوناں جنازے دے وچ تے شامل تھیوناں ضروری ہائی میکوں افسوس تھے بہوں۔

اڄ ساݙا دل ݙاڈھا ݙکھا ہے ڈاکٹر طاہر تونسوی سئیں دی وفات دی وجہ توں جیڑھا ایں دنیا تے آئے او ونڄݨ تاں ہے آخر وطن بیگانے ول نئیں آوݨا یاد کہ تم دلدار وطن بیگانے اور اے پکھی پردیسی ابھے سر دے ݙو ݙینہہ دے خلقائیں اور ویسوں سنج صبائیں خالی راہ سنجائیں ونڄݨا تاں ہے ہر کہیں دے ونڄݨا وارو وار موت سنیری سولی ونڄݨاں وارو وار ہر کہیں ونڄݨاں تاں ہے بالکل لیکن بعض لوک ایجھے ہوندن جیڑھے دنیا دو تے آپݨا اتنا اچھا تاثر اتنا اچھا ایہو چھوڑ ویندن جو ایویں محسوس تھیندی ہے جیویں دنیا ویران تھی گئی ہووے انہیں دے بغیر اڄ اساݙا دل ݙاڈھا ݙکھارا ہے ڈاکٹر طاہر توسوی صاحب کوں ہر بندہ آپݨے آپݨے حوالے نال یاد کریندہ ہوسے میݙا انہاں دی ذات نال ایہہ حوالہ ہے کہ جیڑھے ٹائم او خانپور کالج دے وچ اتھاں کن پرنسپل لڳ تے ہئے تاں سب کنوں پہلے شخص جیندے نال انہاں دا تعارف تھیا تے تعلق بݨیا

دا او دور کالج دا انہاں دے دور دا کالج پورے کالج دی چالی پنتالی سال دی زندگی ہے جیڑھی کالج دی ہوندے وچ سب کنوں بہترین دور انہاں دا سال ڈیڈھ سال دو سال دا جیڑھا دور ہا اوہ سمجھا ویندے کہ اوں وقت وچ کھیڈ تھیندے پن ادبی سرگرمیاں تھیندیاں پن لوگیں نال میلاپ شخصیات امدے پن ہر وقت ہک ایسی ڈائنامک شخصیت ہک ایسا بندہ جیڑھا متحرک، فعال اور ایندے علاوہ جیلھے اوندے گھر آونا میں اوندے دے نال بیٹھا ہونا تاں انہاں کتابیں دے انبار لا گھنے اپنے نال تے اوندے بعد لکھݨ شروع کر ݙیونا۔ میں ایز ہیلپر انہیں دے نال بیٹھی دا ہم، ݙیکھدا ہم، سکھدا ہم انہیں کوں کہ بے تحاشا کم کرݨ آلا بندہ، نا منجھا تھیوݨ آلا بندہ، بے پناہ نہ صرف او اپنے کیتے لکھدے ہن بلکہ میکوں اے وی پتہ ہے کہ او ٻہوں سارے لوکاں دے کیتے وی لکھدے ہن۔ او انہیں دے راز ہن بر او او او آپ وی بے پناہ کم کرن والے ہن۔ میڈی سئیں عصمت اللہ شاہ سی اور میں سرائیکی وسیب دے تمام بھراویں کوں گزارش کرینا جو سرائیکی ادبی وسوں توں باخبر رہون سانگے او اساڈے چینل کوں ضرور سبسکرائب کرن بہوں شکریہ۔